Salam aleykum Muhammed aga. Görýän bolýan gelýän maglumatlara görä şu mitinge resmi rugsat alynmandyr. Şu wagt indi deslapky gelen käbir şu taýp baran aktiwistleriň indi iberen audio ýazgysy bar. Şu taýda gelip azar berenlerinde Sizde rugsat ýok, dargaň, hiç hili resmi rugsat alynmadyk diýipdirler. Hiç kim hiç zadam görkezip bilmändir. Muhammet aga, ýadyňyzdamy, biz Geňeşiň maslahatyny getirem, geçirem, geçirem, geçiremizde men sizden soradym. Sizde bamy şoň rugsady diýemde, hawa, rugsat bar, maňa-da geldi diýdiň. Menem soň, anynda iberiň onda şol, gelen bolsa diýdim, muny ibermediň. Akgül Sapar bilenem söýüşdik. Şo mas, şo taýpyň içinde, bar zatlar, ýanlarynda. Ol diktatorlyk etýärda doganyň sikin. Aradada ara göte sikdi ol. Şu birleşmek meselesi barada bar. Ol hiç kim bilen maslahat etmedi. Birleşdikmi, birleşmedikmi ony özi çözüpdir. Bir özara gürrüňdeşlikde we zoom gürrüňdeşliginde ol aýdan boldy, Ynha, men begenýän indi, ine, biz ine ýedi sany topar bolup, ine, oturyp bildik, näme etdik, zat etdik diýen boldy. Onsoň, nu, bolýa, gowy, oturdyk, gürrüň. Ýedi sany topar kim? Aý, ýedi topar diýip, meni bir topar diýip, bir platforma, men aýdýan, topar diýme-de, platforma diý diýýän, biziňki platforma diýýän, seňki platforma. Meňkem platforma biz topar däl diýende. Onda-da şo taýda topardyk. Onuň Ana şondan soň ertesi aýtdy, şolany Berdi Muhammedow bu parlamentiň başlygy saýlanypdyr. Geliň şony indi ýazgaryp çykyş edeliň diýip. Menem bol, bol, bizem bolýa, bolýa aýtdyk. Onuň olam moderator, onuň indi başladyk ýazgap gitdi, indi gidip otyr. Ölen başda gün efirde gider diýdi. Oňa ýazgy başlady, welin bilinli temany syraly üýtgetdi. Bilin ha diýdi, birleşdik diýdi. Ha we indi diýdi, özüňi tanyşdyryň adamlar, hormatly adamlar, ine gutlaýan diýip. Biz ol birleşmek meselesini biz wapşe ara alyp maslahatlaşmadyk. Ýa-da hiç hili kararam ýok. Ol bolsa efire başlady. Ine adamlar birleşdik indi özüňi tanyşdyryn. Bizem indi näme diýjegimizi bilemizok dowam. Olam o şeýtdi de bara ol e, bizi mejbury şo taýda neme etdirdi. Söz sözletdirdi. Oňa da hemme kişiň gahary geldi. Ýöne efir gidip durka o taýda Indi birleşemzok, intep bir zady ylalaşamzok diýmegem bir hil-la. O diýip oturan. O şon ýaly häsiýeti bar-da doganyňkyky. Ondan ýazgy gidenden soň, ondan soňa soň ne ne dawoşda başlady. Mhm. Bu nädip gallap göte sokmak ýaly boldy. Getirdiň-de ilk bir çem. Bu Berdimuhamedow hakynda gürrüň edeliň diýdiňde indem o birleşmek meselesini boýnumyza dakdy. Ol ola birleşip nädip birleşýär? Onuň ady bilen alalaşýan adamlar. Sebäbi onuň aýdýan ady o Awdukuliýewiň guramasynyň ady da. Näme gurama? Birleşen. Birleşen türkmen oppozisiýasy diýilýän at ol Awdukuliýewiň guramasynyň ady. He. Ozal. Ol şony biziň boýnumyzdan dakjak we şony kabul etdirjek bolýar. Onuň şu gün şu hakda ýygnak boldy, bolmalydy welin, onda-da Muhammet Düýejiň wagty bolup gelibilmedi. Esasy garşylyk görkezýänem Muhammet Düýeji. Indi meni goldaýan bar şoňa garşy. Onsoň Indi ýeke özüm dawalaşmaly boldum esasan. Ýeke özüm diýäm indi Myrat Gurbanam golda ýa prinsipi, ýöne ýuwaşrakdan näme diýä golda ýa. Ha size golos gerek, şoňa welsapary ýatyrar ýaly meň ýaly bir ketçi güýçli ses gerek. Şoň üçin meni goşjak bolýaňyz, şomy? Emma şu. Sen gelmeli, sen bize bize hen ýeten. Bilenler siz pidar azlar bilen. Bekbidiňiz olmasa. Kadyrgada syn edýär, himde de otyr, dawalaşýar, soran ola kesesem syn edip, neme edýär, lezzet alýar. Taşşyse de otyr. O Myrat Gurbanam, awa Allamyradyň bu dogry, Allamyradyň dogry diýýär-de, oturýar.

Gizlin gulluklaryň içinde işleýän. Ýa KGB bilen jogabat hyzmatdaşlyk edip, atçylyk berip ýören biri bar-da, onuň hem ekşi biri. Şo diýýär, getirdi diýýär, bir gün patyl getirdi, ýaňardan patyl alyp getirdi diýýär, hem ekşiň delasyny getirdi, ýöne biz iki, iki bolup bir kabinetde işleýärdik diýýär. Onuň diýýär, hiç, hiç kime aýtma diýip diýýär, bir papkany açdy diýýär. Olam, olam diýýär, Akmamediň delasy eken diýýär, Akmanjyklaryň delasy. Ondan şu taýda dur diýýär, lakamam dur, şoňa berlen kinişkasynyň kopiýasy hem bu fakty fotokopiýady. Hemme zat dur diýýär. Nemesini hem aýtdyň da, berlen lakamyň näme, şot ýadyma düşmedi. Ondan... Nagly. Şo informat ha o informasiýa berýän eken informator bolup žurnalistler içinde agzybirligiň içinde zadyň içinde. Şo näle tükeýerli adam ol. Hmm. Ondan o wagtlar agza o agza sana agza o türmeli o indi ýöne kim indi ondan bäri köp wagt geçdi indi ol näme gaýtdy o taýdan işlän o prinsipde da ýöne men diýjek bolýanym häzir hem mine kakymlaty birim otyr da näme garant ýaly kim bilýär ol nirik maglumat ýöne nirden çykjak oňa da anamym ýok